السلام علیکم میں ہاں تہاڈا بھرا تہاڈا سجن تہاڈا ویر تصور سرائیکی تے تساں دے دے پے میرا یوٹیوب چینل تصور سرائیکی اج ماحول دے دے پے اس ہو گئے کتھیں کھیتاں وچ آئے ہوندے ہیں

اے ہے دیہات دا ماحول اے ہے مکئی لگی پئی ہے مکئی ݙیکھو کتنا پیارا ماحول ہے ماشاء اللہ یار دیہات تے وچ نا اے بڑی موج ہوندی ہے کہ دیہات تے وچ اے چیزاں فریش کھاوݨ پیوݨ کوں ملدی ہن ہر چیز کھاوݨ پیوݨ کوں ملدی ہے اے کمان گنا لگا پی گنا گنا سمجھدے پے نا اے لگا پے گنا نال وصل نال ٹماٹر یعنی کہ ہک زمین دے وچ ترے ترے جڑے ہیں فصلاں تھیں باقی چیزاں بھی تو میں دکھے ساں کیونکہ حالی میں اتھے ہاں کچھ جڑے تے اگو کیا لگا پیے اگو لگا پیے بونگرے میں آیا ودا شادی دے تے میں کہ تو کو دیہات دا ماحول لکھا رہا ہاں کہ دیہات دا ماحول کیویں ہے سارا اے سیں بونگ رہے ہیں یار دیہات جنا سارے تو زیادہ اے چیز پسند ہے کہ اتھے ہر چیز فریش کھاون کو ملدی ہے ہر چیز ہن وصل تھی ویسے وصل کھاسوں اے بونگ رہے ہیں خیر ہن تے پکے کھڑے ہیں بونگ رہے ہوں ڈیکھو اے ہن سئیں ٻونگرے لیکن انہاں دے پھلیاں جیڑھیاں ہن پکیاں کھڑیاں نی ڈے اجے پھلیاں پک گیاں نا انہاں دے بیج وغیرہ کاٹ کے انہاں کوں دوبارہ وہے سوں اے ہے گھا اے کیا آکھدن گھا تے اردو وچ ایکوں آکھدن گھاس تے پنجابی وچ ایکوں آکھدن پٹھے جیہڑے ڈھانڈے کوں سٹیندن جانوراں کوں سٹیندن اساں تاں ڈھانڈے آکھدے ہیں تے ویسے نہ انہاں کوں جانور آکھا ویندے۔ اچھا سائیں اے ہن وصل جیکوں پیاز آکھدن پیاز سمجھدے پئے نا اے ہے سائیں پیاز وصل۔ جیکوں اساں سرائیکی دے وچ وسل آکھدے ہیں تے پنجابی دے وچ پنجابی دے وچ ہی وسل آکھدے ہیں تے اردو دے وچ اکوں آکھدے ہیں پیاز اے ول ہوئے بونگرے آ گئے اچھا اے کیا چیز ہے اے پالک ہے پالک تساں کھاندے ہی ہوسو نا اے ہے پالک

دوجا پینٹر دکھاواں تو کو اے دوجا پینٹر بیٹھے ہوئے اے سارے سارے پینٹر ہیں اے جڑا دولے دا گھر ہے وہ تیار تھیندا پیے اے شادی دے تیاریاں تھیندیاں پین

اساں آندے داݨے گندم کݨک تے ماحول اچھا ہک چیز ٻئی ݙکھاوݨ کوں راہندی ہے او وی میں تہاکوں ݙکھیساں او میݙے خیال نال کافی لوکاں کوں جیڑھے دیہات تے کینی نا شہر دے انہاں کافی لوکاں کوں انہاں چیزاں دا پتہ کینا ہوسی کہ ایکوں کیا آہدن۔ او ول تہاکوں میں ݙکھیساں بھئی فی الحال اے ݙیکھو اے کیا ہے اے ہے توڑی توڑی آکھدے ہن اردو دے وچ اساں سرائیکی دے وچ آکھدے ہیں ایکوں بھوں کیا آکھدے ہیں بھوں آکھدے ہیں ایکوں سرائیکی دے وچ اے کٹھا کر کے اتے نا مٹی دے نال لمبائی کیتی ویندی ہے گارے دے نال

تے جے کوئی اندا ناں دا پتہ ہے او میکوں ذرا کمنٹ کرو دساؤ کہ اندا ناں کیا ہے وال میں تکوں دسینا کہ اندا ناں کیا ہے اچھا اے اے اے چیز آ گئی ہے چیز آ گئی ہے نا ایں چیز دے بارے کہہ کہہ کوں پتہ ہے ایندا اساں پکینے ہیں سالن سالن جیکوں اساں سرائیکی دے وچ بھاجی آکھدے ہیں ہا ہا ہا ہا اے ݙیکھو سئیں ایکوں اساں آکھدے ہیں ٻاٹا کیا آکھدے ہیں ٻاٹا آکھدے ہیں اردو دے وچ اردو دے وچ یار پتہ نی کیا آکھدن پر جیڑھی چیز آکھدن اساں سرائیکی دے وچ ایکوں ٻاٹا آکھدے ہیں

کیونکہ ساݙی زبان اچ نا ایکوں آکھدن کھالا واٹر آکھدن جئیں ایندے وچ پاݨی آندا ٹویل دا ایندے کݨک شݨک کوں پاݨی لیندن سارے چیزاں کوں پاݨی لیندن اچھا تے اگاں چلوں اگاں چلسوں آپاں تو آگو ڈھانڈے وغیرہ ہی لکھے ساں سارے چیزاں لکھے ساں حساب کتاب نا اج اساں آئے ہوندے شادی تے اچھا تو ایک گال دا پتہ ہے کہ کوار کے کو آدھن کوار آدھن سریکی دے وچ دولن کو دولن کو کیا آدھن کوار تے دولے کیا آدھن دولے کو آدھن گھوٹ